Esenlikler ildeşler. Sapar aga hoş geldiňiz. Ildeşler siz hoş geldiňiz. Salam, salam Umyda. Buýur Umyda, seň myhmanyň men bu gün. Sag boluň Sapar aga. Bu gün sizi biraz gülletjek. Ýene köne taryhlara, taryhlara alyp gidjek sizi. Bakaly nädip gürledip bilýäň? Sapar aga, ine, Türkmenistanda kanun ýok diýýäs. Köp wagtdan bäri aýdyp gelýäs ony, kanun düýbünden ýok diýip. Ine, şu häzirki bir, bir sany madda okajak, şulam şunuň bir subuty, ýoklugynyň. Ine, altmyş dokuzynjy madda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň altmyş dokuzynjy maddasy, Türkmenistanda doglan, ýaşy kyrkdan pes bolmadyk, döwlet dilini bilýän Soňky on bäş ýylyň dowamynda Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan hem-de işläp gelýän Türkmenistanyň raýaty Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanyp bilner. Ine şurda indi bir sorag çykýada Sapar aga. Mhym. Ine şurda indi bu bärde samimilik nirde? Ýani Türkmenistan ine mysal üçin sadaje Türkmenistanda däl bu şu Kyrk ýaşyndan pes bolmadyk diýýär. Postsowet döwletleriniň hemmesinde şunuň ýaly madda bar. Soňam geç öňler bu häzir täzeleneni bu. Öň on ýyldy, häzir on beş ýyla gelen. Türkmenistanyň içinde ýaşamaly diýip. Indi mysal üçin indi Genç ýaşda bir oglan çykdy daşary. E, Keminemiz ýaly biri. Okuw, okuw bilim aldy. Gymmat bahaly okuwlarda. Gymmat bahaly diýenim, e, bah- puluny aýtmaýan. E, Deýerini, O, deýer. deýerini, deýerini, e, mysal üçin, Oksford ýaly gymmat bahaly, e, deýerli bir okuwlarda okady. Soň öz ýurtuma bir peýdam bolsun diýip, ýurtuna geldi. Ýöne ony hem şu kanuna görä almaýarlar. Bir nähili desem, adaý, prezidentlige adaý etmeýärler. Näme üçin sen? Çünki sen on beş ýyl ýurduň içinde ýaşaň ýok. Ine şu şunuň ýaly bir sorag, bu nähili bolýar? Bu sorag maňa berýäň, äýlek beýle bolýar diýen, ha? Ýene bir näme sorag aýdyp geçsin. Ildeşlerimiz hem düşünendir näme sorag berjegiňi. Men saňa jogap bereýin. Owo, bildigimden, owo, bilýän zadymy aýdaýyn men, owo. Kanunçy däl, neme däl. Ýöne meň bir bilýän zadym bar. Ýa Türkmenistan ýalak, ýa Türkmenistana meňzeş ýeke Türkmenistanam däl. Bular ýalak ýurtlarda, döwletlerde kanun diýilýän zadyň hiç bir gerek ýeri ýokdur. Ulanylýan däldir. O taýda-da näme ýazanlarynda-da hiç bir önümli däldir. Ulanylýan kagyz, kagyz Ondan o gün näme üçin ýazýarlar? Özlerine käte gerek bolýar-da. O gerek bolan wagty ullanýarlar, soňra zyňýarlar. Kanun Türkmenistanda. O gerek ýerini gören adam bar Türkmenistanda ýaşap ýörsüňiz-de. O ýeke Türkmenistanda däl, Türkmenistana meňzeş başga da döwletler kän. O kanun düýbünden gerek geldi. O bir adamlyk döwletlerde kanun näme üçin gerek boldy? Ol adamyň iki dodagyň arasyndan bir zat çykýar, o da kanun bolýar. Kanun. Halkyň garşysyna ulanmak üçin käte neme diýerler? Olar ýaly kanun bolandan bolman gowy. Sebäbi saňa kanun bar, oňa ýok. Özüňkilere ýok. Beýleki neme bar? Ýagdaý şonalak. Biz öz döwletimizi tanamamyz gerek. Bunu tanamasaňyz, ýagdaýyna düşünmeseňiz, buny siz şikaýat edip, onty ýalňyş, bunty ýalňyş diýip hem soňuna çykyp bilmeýäňiz. Sebäbi durşy bilen ýalňyşdy, hemmesi ýalňyş. Onuň konstitusiýaň gürrüňini kän edýär, etmeli. Iň önemli esasy kanun. Ýöne o kanun o taýda işläp bilmeýär, gerek geldi. Işlemesi mümkin hem däl. O kanunlar bar bolsa, ony diňe siziň halkyň, toplumyň garşysyna ulanylýandyr. Oň peýdasyna ulanylýan ýerini o men görmedim. Men 73 ýaşadym. Halkyň nemesi üçin ulanylýan ýerini kanunyň Türkmenistanda men ä görmedim. Kim gören bolsa aýtsyn. Ýöne men size başga bir demäni umumy halkyň kanun barada düşünjesini nemesini size düşünükli bolar ýalak nemede aýdyp bereýin. Men kakam Bagşaga Sowatly adam. Owa, 98-nji ýylda aradan çykdy. Owa, ýatan ýeri ýagty bolsun. Şol adam owa, konstitusiýany görmän ölüp gitdi. Hmm. O ne konstitusiya barada? O. Men ejem konstitusiýanyň nämedigini bilenok. O bilmeýäniň sebäbi barda, sebäbi okumasy, ýazmasy ýok. O men kakam okumasam bar, ýazmasam bar. Sowatladım. O men şu konstitusiýany okanyna güwä geçip biljek däl. Oňam sebäbi bar. O konstitusiýa hiç ýerde Türkmenistanyň konstitusiýasy kitap edip bir ýerlerde peçat edilen ýeri ýok. Ha, gazetde çykan wagty çykýar. O gazetem o adamlar göz gezdirýär. O soňam ojakda tutaş dürlük ya peşte neme üçin ulanylýar. Şoň bilen hem gidýär. Men Türkmenistanyň konstitusiýasyny haçan gördüň, haçan okadyň diýip sorag berseňiz, owa. Men hem bir sowatsyz adam däl, owa. Okaman, ýazman bilýän adamlardan. Men nät 96-njy ýyllarda togsan ýedinji ýyllarda o kan Türkmenistanyň konstitusiýasyny birinji sapar okap gördüm. O näme üçin? O da e, kän soraglar çykdy da.

Şondan soň ýa peçat edip başladylar. Onda internet eýýäm döräp başlan wagty emä saldylar nime şey. Ha o. Näme üçin beýle? O sebäp gerek ýeri ýokda. Gerek gel kagyzy demek beren. Ha Bilýän adamlar bar, o bilgili, sebäbi şoň bilen işleşip ýören ýa-da käri hünäri. Ine, meň inim bar, yklym yklym, konstitusiýa nämedigini bilýär. O bilýäniniň hem sebäbi adalat demesinden şu konstitusiýany, täze konstitusiýany Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýazmaly adamlar ýazypdyrmy, ýazmandyrmy, gatnaşypdyrmy, gatnaşmandyrmy, ony onam bilemok men. Ýöne ýaňky 40 ýaşly ondan 10 ýylly e, e, daşynda bolmaly däl, ne ýurduň içinde ýaşamaly diýlen nemeler bar-da. Şoňa ilkinji kommentariýa beren adam nykly mykly o da e, hünäri boýunça e, ýurist bolan soň özüm e, şoňam şu konstitusiýa barada neme upravleniýetinden şoňa degişliräk nemede işlän soň bilýärdi. Bolmasa Türkmenistanda o bir adamlyk döwletlerde kanun birini jezalandyrjak bolsalar neme diýerler de ulanylýar başga ulanyp ýörlen ýeri ýokdur biz üns bermeli zadymyz bar biz ýalanyň içinde dogip ýalanyň içinde ýetişen adamlar Ondan ýalana ynanmaly mykan diýlen ýalak bir tüýtlük Şoň içinde dogansoň düşünje ýa-da özüň alyp barşmy, näme? Häsiýetmi? Adamda suw bilen bile giren ýaly ornaşýan ekende. O ýalan sözläp oturanam bolsa, gapdalyndaky sen sesiňi çykarman rahat o diňläp, suwuňy sen diňläp bilýäňde. Ondan don siýasat diýlen bir zat bar. Onam ýaňky siýasatçylar diňe ýalan sözlemeli diýlen düşünjeden bu tütlük nemämize oturylan

Soň bir düzedip boljak zatlaram düzedip bolmaz ýalak ýagdaýa getirýärdi. Şu wagt türkmen jemgyýeti doly degradasiýa etipdir. Düýpli özüm kökden özüm gaty agyr nemesinde bunu ýüzde düzeljekmi Ondan kän wagt aljakmy? Iki uşak, üç uşak o awusyny nemesini çekjekmi? Onu biz yaşap öwreners. Olun yöne doğru zat yok da. Adamlar yalanın uğurluktan erbettiğini ýa-da başga nemelerden hem has agyr jenaýatdygyny ýa-da bir erbet zatdygyny şony algylanoklar. Ýalanyň ýanyna ýa-da Berdimuhamedowy ýamanlap böler, ýa-da diktator diýerler, ogry diýerler, ýa-da şondalar. Ýalanyň ýanyna olar deňizde bir damjadyr. Ine, tereziň bir gapdalynda ýalany goýýaň, jemgyýetiň içindäki beýleki gapdalynda-da ýaňky erbet adamlary diýeýin, diktatorlary, ogrulary, wagşylary, nemeleri goýýaň welin, ýalanyň ýanyna deňizde bir damzajykdyr. Şu samimiýet, samimiýet. Nähilek erbet zatdygyny şony düşündirmek üçin deňeşdirýän-de. Biz ne biziň iň uly düşmanymyz jehalet diýdi-ä. Dogry. Ogul. Ýalan ýaňky jehaletiň öňündäki neme-de. Ogul. Ýaňky jehaleti getirýän ilki lep ýalandan başlaýarlar-da. Ne şu wagt Türkmenistan näme üçin ýapyk? Özüm şu wagt däl, 30 ýyllap ýapyk-da. Ýalany size ynandyrmak üçin. Ýapyk. Şol ýalan bolansoň, onuň galan zady rahat, öz-özünden hiç bir uly bir atsyz, ýaragsyz edip bolýar-da. Onuň ýene bir üns bermeli zat, ýagny saýlaw bilen gelip, saýlaw bilen gidilmeýän döwletlerde kanun neýlen zat ortadan eýem aýrylýandyr. Ol eýem o ýa rafa galdyrylýar-da. O arkaňdaky polku bar, şoň üstünde. Ony sen eliňe alyp okaňda, okamaňda hiç bir näme ýaran ýok. Ony siz düşünmäňiz üçin şu wagt Türkiýede ýaşap ýörsiňiz-de. Türkiýede gide bir proses geçip durandyr. Ine kanunyň bu başlamakda O näçe ýigrimi ýyl mundan öň başlady. Ýöne o birden bolanok-da. Şu kanuny ortadan aýyrmak üçin edilýän hereketler. Ne şu wagt kanun kanuny rafa galdyrdylar-da. Bu da sebäp sebäp saýlaw bilen gelen adam saýlaw bilen gitmejek bolup ömürlik galjak bolup edilýär-de. Oňam ap demesinde ýalan bardyr öňünde. Şu ýalanyň nemesi. Şoň üçin biziň kanunymyzda ýa 40 ýaş diýdi. Ýa 100 ýaşly o ýaşamasa neme edip bolanok diýip ýazanyň bilen ikisi desseňdir. Onuň ýa beýleki sowetnemelerinde de, postsowetnemelerinde de şolar ýalak diýensiň. O taýda da bir kanunyň bir

Oww. Oww, o-da çek balans diýip ol çek edip durmaly, kontrol, onu balansiw edip durmaly zatdyr. Oww, şo ýokdur, şo ýok bolan soň gelen ömürlik gelýändir. Hemme jet, Putin näçe ýyl ýaşap, neme edip ýör, ýatyp. Elek Bulbaşy. Kim o Bulbaşyň familiýasy? O kärçikene edip ýören Lukaşenko. Lukaşenko. Owo. Şonalakdyr. Beýlekiler hem şonalakdyr. Gelmek bar, gitmek bar. Bular ýalak döwletde konstitusiýa e, ony ýazýar, konstitusiýa buny ýazýar, buny bozup durlar. Taýyn näme diýeniň hiç bir nemesi ýokdur. Ilki näme köküne gelmeliler. Ha. Biz e, hukuk döwletini gurýarmy ýa paçalyk gurýarmy? Şol. Ha, hukuk bolsa hukuk hem üçin deň bolmalydyr. Tamam. Onda şonu galdyrýaň da nen, o şoň öňünde sen e, prezident bolsaň deňdir beýleki bolsaňam ol bulaň emesi günäsimi ýa-da jenaýatymy görnüp durandyr konstitusiýalarda näçe ýyl ýazylýan bolsa o iki sapardan kän prezident bolup bolanok iki möwsümden soň şeýdämi häzir ýedi ýyl bolan sapar Türkmenistan konstitusiýasynda Bular şony eýýäm ýaşy tapar üýtgetdiler. Özlerine gerek bolsa üýtgedip berýärler-de. Bolmasy ony näme üçin bir ýerde ýyllyň düp ýaş ýyllydy. O sonra Yani oňa bir sebäp bolmaly. Yani näme üçin 4 ýyl 5 ýyl edip goýýarlar? Oňa sebäpler bar ýa onda taryhlary nämäni okasaň öwrenýär. Ana şu zatlary düşünmämiz gaty önemli. Oň üçin hem ýalan bar bolsa, O da hökmürowan bolsa yalan. Ondan seni ağırlaştırıp başlayalar da. Ne, e, yedi yıl dedin ya. O ne için yedi yıllığını o yalan dolan bilen şunu e, bir zatlar bilen delilleyendirler. Gidýär. O döwletde ýalanyň garşysynda-da bir giden bir institutlar bolmalydyr. O ýalan bar ýerde e, jemgyýet e, çüýremäge mätäçdir, e, muhtaçdyr, ýokman çüýreýändir. O da ýaňky jemgyýet derejesindäki ýalandyr. Ýalan ogurlygyň iň agyr formasydyr. Iň agyr formasy. Ýaňky näm mysal üçin Berdi Muhammedow 1-2 milliard ýa-da 5-10 milliard ogurlat diýýärse, o ýalan şoň öňünde bolsa, oň ogurlany ýaňky ýalan bilen jemgyýete ýetirilýän zyýanyň şoň ýüze köpeldiňde-de ýerinden ýetmeýändi. O biz o ýalany

Yalan sözleyen adamlar o siyasetin nemesine ne için baryalar? Oğurluk için baryalar. Onun adını doğru koymalılar. Ha, men planı neme yalan oğurluk için. Yine şu wagt ede Türkiýäni syn edip görseň, hemme zat görünip durandyr. Siz bunu 30 ýyl mundan öň ýaşadyňyz. Ýöne öwrenen zok, nemeden zok. Ýa ýalan, onuň ýalanyň gapdal bilen töhmet gelýändir. Onuň öz garşydaşlaryny ýok edip başlaýandyr. Onuň kanun e, halkyň garşyna işläp başlaýandyr. O kanun işlemeýän ýerde önümçilik bolýan däldir. ösüş bolýan däldir. O daşyndan gelýän neme diýen bilgi, ýatyrym o olardan mahrum bolýandyr. Jemgyýet, döwlet çökmek bilen bolýar. Şoň üçin e, ýaňky 15 e, ýylyň ýa-da 40 ýaşyň nemesi e, Goýulmaly adam däl-le. O normalny konstitusiýalarda o 40 ýaş boldy, 50 ýaş boldy näme däldir. O goýulmaly zat näme? O näme? Ýa-da taýlanjak adam ýokary bilimli bolmalydyr. Diýlen, o esasy bir mesele goýulmalydyr. Ol 15 ýyl döwletiň içinde ýaşapdyrmy, ýaşaman, hiç bir önemi ýok-da. Ony hiç zada baglap hem bolanok-da. Ya da 40 yaşaptır ya 30 yaşaptır. Ne şu wagt Finlandiyada o ministrler, premýer ministrler nemelerini temetsen 33 yaşında, 34 yaşında, 35 yaşında gyzlardyr. Sapara menem şuna geljekdim hazır. Tamam. Özüm ýanda erbet bilen Türkmenistandaky 60 ýaşyndan geçende, şo samsykdan şo 30 ýaşly gyzlar akyllymy, edenlimi, ýa-da täsirlimi? Diýip deňeşdirip görüň. Näme üçin ýaşlara ýol bermeýärler? Hiç kime ýol berenoklar, ýeke ýaşlara däl. Ine men ýaňy gürrüňdeşligimizi başynda aýdyp geçdim. Ine gymmat bahaly okuwlarda dedim. Mysal Oksfordy bahan e, ne mysal edip getirdim-de. Hmm. Ine bizlerde hazir ine ýaşlary çäreden çäreye goýýarlar okuwlarda. Ýöne e, şu okuwlar hem gymmat bahaly. Bahasy, puly gymmat. Seýsem meň ýüz müň dollar berip e, okuwa girýärler. Ýöne kellesinde hiç zat ýok. Näme üçin daşarda okap gelen ýaşlara ýol bermeýärler? Demek, e, Türkmenistanyň ýoly hiç kime berenoklar. Ol daşynda okap geleni ýa içinde okap geleni e, diýip aýyrsaňyz, e, o o taýda siz o ýa kän dogry orta çykararsyňyz. Ondan bir uniwersiteti gutaranyň bilen akylly bolmaly ýa-da başarnykly bolmaly diýlen deme-de ýokdur. Ýagty, diýen gutaranyň näme edeniň önemli däldir. O syýasatyň hem, önümçiligiň hem öz demeleri bardyr. Inçe ýa neme ýerleri hemme kişi hemme ýerde deň bolýan däldir. O başarnykly adam. Oksfordy gutarmasa-da başarnykly bolup bilýändir. Ýa-da e, başarnyksyz adam Oksfordy gutaranda-da başarnyksyz bolup bilýändir. Ol ýaňky hökman diýlen neme däl, ýöne bilimli, ýokary bilimli neme bolmalydyr. Döwlet nemesine saýlanýan adamlaryň hemmesi muňa-da neme diýilýär-de, liýakatly diýilýär indi türkmen, neme, türkçe. Türkçe, türkmençe şonuň sözem ýokdur, söz bolmansoň düşünjesem ýokdur. Liýakatly, ýagny professional. Işini laýyk bilen etmek. Ýok, etmek däl, bil, bilgidemesi bolmalydyr. Ol, işini bilmek. Entäk nähile geçjegi barmadyk işinde öňünden aýdyp bolýan däldir. Ýöne öňünden şoň awtobiografiýasyna seredip, näme iş edipdir, nämäni başarypdyr. Bu zatlar üçin hem açyklyk gerekdir. Yani şeffaflyk diýilýär. Siz adamlaň yani Türkmenistanda bir ýolbaşçyň awtobiografiýasyny aýdyp beren ýerini görüpmidiňiz ýa duş gelipmidiňiz? O kimiň kimdigi hiç belli däldir. Onu daşyna nima aýdyp ýören däldir. Men türkmenlere bir nusga bolsun diýip men doguşumdan owa 3-4 ýaşymdan tä 73 ýaşyma çenli başymdan geçirenleri owa aýdyp berdim-de. Bunam özüm taratjak bolup aýdamok. Şu zatlary öwren şu. Ýaňky bir normal adam öz awtobiografiýasyny aýdyp berip bilmelidir. Oň hemme ýeri parlak ýa näme bolmasy kyndyr. Olim ýöne näme bar bolsa şo bolýar-da. Şonam türkmende bular ýalak däp, desur, edep, tertip. Bar, bar, sapara, sapara, bar. Mysal adyp getiren size, hine, bir uly wezipeli işe aljak bolsalar, ya da oku aljak bolsalar, ya da arkaňa sorayalar. Ol, o, umyda, sen karıştıryan, ol yedi arka, o arkalara bağlı. Näme üçin soýýarlar? Sen, o sen nemäň bolmaly? Ol ýedi arka diýlen zat o da bir o ýan ýanlykdan ökün ýalak bir zat da o da o sen işläňde sen işläňe sen arkaň işläne o Näme üçin soraýarlar onda ony? Abi şol şolary soramaly. Näme üçin soraýaňyz diýip. Şolar jogap berip bilermiken şoňa? Jogap bermez. Näme üçin soraýarlar? Hawa. Ine, ýa-da ýapyklygyň demeti şonu ulanylýan nemeler. Bular bir priýom, soňam

bir topar gurallary, institutlary, gurluşlary bar-da. Olar şolaryň hemmejesini sen garşyňa ulanyp bilýändir adamyň garşysyna. Ne, şu wagt men ýene-de Türkiýäni mysal getirip bereýin-de. O Erdoganyň eline, e, hukuk eline geçen, etkerem eline geçen. O ne ertirki e, garşydaşlaryny Ya şu kanunyň güýji bilen o türbeleri basyp gördü. Hem güýç eline o on karşısına sen e, dine halk ol halkym arkanda dursa direnip bilýän de bolmasa direnip bilen o. Sebäbi karary sen alaňok. Ýa savcı diýä. Savcı bolanda türkmeniň prokurory ýalak bir zat bolýar-da. O karary şolar alýar. Süýt alýar. Mähkeme, näme. Sen alaňok. Olaňam hemmesi oň elinde bolanda, o saňa ýalan deliller, nemeler hökümetler ýükläp o seni bunu biz 30 ýyl mundan öň ýaşadyk hem bejetin. Ha ýöne biziň halkymyz bu zatlara tin edenokda. O tin etmeýäniň hem sebäbi biz aňyrdan gelme, ýaňky ýalan nemäň içinde ýaşap ýörse. Şoň üçin bizde bu zatlary gaty aňsat edip boldy-da. Ýöne bu düzetjek bolsaň kyndyr. Düzetmek. Siz 30 ýyl mundan öň çykyp gaýtdyňyz, dogrumy? Türkmenistandan. Togdan törli ýyl çyk gaýtdym. Otuz ýyl bolýady. Häzir Türkmenistana gitseň şunda kelleňizi eliňize alyp gaçmaly bolýaňyz. Onda gitjegem däl. Ýalan. Men kellämi ýerime alyp gaçyp ýörün. Çünki ýalana, ýalanyň içine batypdy Türkmenistan hazır. Gelip, gelip, görünip dur hemmesi. Şu nadanlygyň hemme zadyň ýaňky jahillik dediňiz nadanlyk. Hemmesini başy ýalan. Näme bilmedim men başda 4 ýyl mundan öň ýadyma düşýär belki de 5 ýyl mundan öň. Owa bir ýaňky näzim hikmet bolmagy mümkin. Owa näme sözünde men getirdim de

iýmeli hiç çeýnemän gaty aýylganç zat muň ýaňky muň ykdysady ýa beýleki zatlaryny näme edip böler ýalan Bulaň ogurlaýan zatlaryndan hem zeleli kändir. Yani şulaň e, şu wagtky döreden e, çüýrükligi bar-da. Şuny e, bir 3-4 nesil demesini, awutyny, çilesini çekmek mejburiýetinde.

O ýalany bu ýalan bilen degişdirmäň. Owa. Ne netijesi bolup biler? Owa, şoň üçin ine ýaňky türkmen demesiniň ýeke türkmenler sowet demesindäki oýnalýan neme şu oppozisiýa diýilýän nemäň içine özi ýalak demäni goşýandyrlar. Şoň içine Ondan akyly huşy bar adam oň içine girse şolar bile garşyk gidýändir. Ondan soň üçe gyrada durýandyr, goşulýan nädildi. Ne şu wagt türkmen jemgyýetiniň içinde de bilili, düşünjeli, bilimli adamlar kändir. Ýöne şu nemäň içine o giretleri gelenok. Men özüm giretim gelenok. Men näme üçin agzymy ýaňky düýeji bilen deňäýin ýa-da o geç sakgal biri bar. Şoň bilen men bir ýerde oturmaýanym. O ma ulumsy diýsinler ýa başga bir zat diýsinler. Men ýalyn sözleýän adam bilen o kim bolanda, şolaň 4-5 sany diplom bolanda

Diňe tomaşa edip bilýändirler, başga nemesi ýokdur. Ha, ben näme üçin girýän? Sebäbi şuny ýeňip geçmek üçin içinden içinden gitmeli. Başgaça bolanok. Näme şu wagt 5 ýylda kän zady o rahat göz ýetirip bilýänsiňiz. O görünýändir. O men ony prezident boljak bolup etmedim. Halkyň o bir iş etjek bolanda iň soňy ýa gidijek ädimler bardyr. Şony ätmän, ol ädimlerim ädimem bolanokdy. O cehalatyň nämedigini o bu sözü ýokdy. Ýa şu wagt cehalatyň nämedigini bilýäňiz. Samimiýetiň nämedigini bilýäňiz. Şu samimiýet diýmek ýalan diýmekdir. Ýa e, samimiýeti ýok adam, ýalan sözleýän adam diýmekdir. Bunu men 5 e, ýyl mundan öň söze başlamda, e, sözlerden başladymda. Ýöne bu wagtda hem düşünje bardyr. Şu düşünje bolan soň indi siz hökümetiň nähili priýomlary ulanýandygyny akyl ýetirýäňizde. O, jahilyň nämedigini, jehalatyň nämedigini, o, ýalanyň nämedigini, o, kanunyň nämedigini, o, biz konstitusiýany, o, bilerek Dem etdik ony ýöne Türkmenistan ýalak ýerde bu konstitusiýanyň bir gerek ýeri ýokdur. Sebäbi ulanylanokda. Ulanmasy mümkin däldir. Ulanmak üçin ýa-da döwletiň institutlary bardyr. O şolar oturtmalydyr. Şolar işlemese, ýa güýç aýrylygy, o beýleki nemeler bardyr. Hersi öz funksiýasyny o ýerine ýetirmese, o kanun kagyz bolup galýar. Düşündirip bildim mi? Bilemok ya da temadan çykyp gitdim öýdýän men. Yok yok düşündür otursun sağ olun. Şöyle yana bir e, näme aýdyp geçdiňiz ben prezident boljak däl diýdiňiz. Aslynda sereden wagtyňyz prezident wezipesi hem e, bir erbet bir wezipe däl. Halka hyzmat etmeli demek. Prezident diýmek. Ýöne biziňkiler nämişe diýerler, özüni bir e, peýgamber ýagladyp görkezip özüniň kitlesine şunuň ýaly görkezip, galan adamlar hem ine şunuň ýaly azap görüp, ine bizeniňki ýaly çagalaryna maşgalasyndan aýry düşüp, soň şu prezident nefret döredýärler. Aslynda hyzmat etmeli prezident, halkyň hyzmatkäri. Şuny halk düşünip bilen ýok. Haliýeçe düşünip bilen ýok. Ine şam iň büýük ýalanlaryndan biri şu. Halka hyzmat etmeli adamlar halkyň üstünde oýun oýnap näme edip ýörenler. Keýp sofa sürüp ýörenler. Soňam ikinjisem ýene polisler. Polislerim halka hyzmat etmeli. Ýene biziň polisler näme şey diýerler? Halkyň üstünde gorky salýarlar. Ine şu mine iň uly ýalanlar. Neme, bu eýýäm ýalanam däl, neme-de däl, ýaňky döwlet agdaryşygy amala aşan diýilmeli. Sebäbi ýene-de biz ulan bolsagam Konstitusiýa dolanyp gelmeli bolýas-da. Konstitusiýada ýaňky güýç aýrylygy barada bir zatlar diýendirler, onnoňam döwletiň eýesiniň halkdygyny aşansyz diýerler-de. Hawa, döwlet adam üçindir diýip ýazylýar. Hawa. Ýok, döwletiň ýeke-täk eýesi halkdyr. Halkdyr, hawa. Üçünji maddasynda ýazylan şu Konstitusiýanyň. Ine, şo zatlary biz üstünden atlap geçýäs-de. şony dikeltmeseň, döwlet eýýäm bir adamyň eline geçýär. Ol adamyň ýa-da bir gruppaň eline geçýär. Konstitusiýada ýazylandyr. Hiç kimiň eline geçmeli däldir. Hiç bir toparyň ýa-da gruppaň ýa-da şahsyýetiň eline geçmeli däldir. O geçen günden başlap, döwlet adalşygy amala aşyryldy diýlip yglan edilýändir. şony yglan etmän, düzetmän siz başga hiç zat düzedip bilmeýäňiz. Soň onuň ýaňky bir ujundan tutup ne bärsi o erbet şu taýda kanuny bozup durlar diýip gygyryp oturanyň bilen o taýda düýp o taýda kanunyň işlemesi mümkin däldi. Biz şu zatlary garyşdyrýas. Ondan 20-nji, 30-njy, 50-nji, belki-de 100-nji, 1000-nji meselelerde o birek-birege ol ony edipdir, bu bunu ogurlapdyr, bu näme edipdir diýip, o şo taýlarda eýýäm bulardan ünsi başga erik demedýär. Ýa milisi diýeniň, ýa konstitusiýanyň emesi gyşaranda eýýäm Plite güýç diýmekdir. Güýç, ýa-da prezident ýa-da kim eline geçiren bolsa, şoň eline geçýär. Ol eýýäm sen halkyň garşyna işläp başlamaly. Hawa, bolup duranam şu ýaly. Bolup duran, e, şu wagt ine Türkiýede syn ediň. Şoň hemme ýerde bolup duran. Hawa. O bilýär, ýa-da kanuna boýun nälen prezidente boýun bolsa,

Yani, şonuň üçin biz yani döwlet agdalyşy amala aşan onda ir ir zamanynda ýöne bunu biz görmedik bilmedik bolýas bolun ýöne bu diňe jemgyýeti çüýreder

täzeden gurmaň. O başga ýolunyň ýokdugyny bilen soň ne şu ýola neme diýäse. Onuň şu ýoly kabul etmeýän bolsa toplum Diýmek, bulaň, ýa bunu düzetme, düzetme maksady ýok onuň. Ony biz dogry düşünmeli.

On ýyl daşynda ýa on bäş ýyl daşynda ýaşamaly däl, kyrk ýaşyn. Şony aýyrdyň da nin başga zat goýduň, ol işlejekmi o kanun? Ýok. Ýok. Owa, senem maňa bu bu soragy berýäň da. Näme üçin kyrk ýaşynda? Ondan ýaşlar işlemeli dälmi ýa-da on ýyl daşynda? Owa, ikimiz şuny gürrüň etsek, o konstitusiýanyň düýbünden ýokdugyny, o taýda işlemejegini biz e, on gürrüňini edip bilmeýäris. Şoň üçin e, esasy zatlara e, ünsi çekmäni öwrenmelidir. Ony etmek üçin hem bilgiňiz bolmalydyr. özüňizi gelişdirmelisiňiz. Ondan hem dünýede näme bolup geçýän bolsa, analiz edip, özüňki bilen deňeşdirip, ine, şu wagt Türkiýede bolup duran zatlary türkleň özi entek Türkmenistany ýaşamadygy üçin häzadyň özi düzeler öýdýär-de. Ine, men şu Erdogan barada 13-nji, on dördünji, on ikinji ýyllarda entäk, ýa on bäşinji ýylyň periworoty nemesi, fetwasy bolmakan aýtdym-da. Şu ýigidi saklamasaňyz, ol Türkiýäni Türkmenistana öwürýär. Şu wagt şu ýolda.

Demokratiýa doly bolmasa-da, demokratiýaň nämedigini, kanunyň nämedigini bilip, içinde ýaşap ýören halk bulara köp zat düşünikli. Biz hiç kanuny nemede ýaşamadyk bir millet bolamsoň, bize bu zatlar düşünmedikgyndan, toplumyň algysy ýa-da düşünme nemesi biraz üýtgeşigräk bolýar. Oba biz bu zatlary öň öwrenemzokdyk, nemedemzokdyk, ine bu zatlar ýaşan soň bilýäs-de. Meň aýdyp biljek nemelem şu, soragyň bolsa

Togsan ikinji ýyl, siz bilemok, ýaňy dogan wagtlaryňyz bolmagy mümkin ýa-da bir çagajykdyňyz. Owa, menden kiçisi bar, menden o üç ýaş kiçi inim, o ýurist, özem e, adalat ministrliginde, özem hukuk iň uly gylawkasynyň başlygy, 27 ýaşynda şo gylawkaň başlygy boldy. O sowatly, o bizden naha sowatly oglan. Ne şol togsan ikinji ýyl o şu zatlar ýalňyşdygyny aýtdylar ony işinden aýyrdylar o Ana işden aýyrdy diýeniz bolýar. Ýöne Niýazow nähili edip prezident boldy? O ne şony aýtdy da, ne şu wagt ne e, Niýazowyň e, prezident bolmasy kanuna garşy diýip aýtdylar. Ondan togsan ikinji ýyl Ýamaşgandan saýlaw geçirdiler. Owod Niýazow o legitimli ýolbaşçy däl diýip o çykyş et demeden şol. Ine uly ýalan ýerden gelen. Owod. O nähili boldy diýen. Ol aýtdy nähili bu bolmaly däl diýip. Ýalanyň başy şörden başlaýanda. Ay ondan öňem Sowet Soýuzynda da ýalanyň içinde Sowet Soýuzynyň durşy demesi bilen o ýa gorky bilen ýalanyň demesinde saklanýan deme. O biz ýanky dogrum baram bolsa çäkli ýanky kontrol astynda dogry diýen şonalak hemme dogryny Aýdyp bolanok. O hemme dogryny aýdaýjak adamlaram hiç näme çykarýan nädirler. Sahna ýa näme, da men öz kakamdan mysal alýan da. Men kakam Bagşaga hem jurnalistdir. Hakyky jurnalistdir. Kitapçasam bardyr. Soýuz jurnalist, SSR-iň jurnalistdir. O hem ýazgylar sowetiniň, soýuzyň çlenidir, ýazgydyr. Ýöne ýeke eseri bir ýerde peçat edilen däldir. Ýeke ýerde de ýa-da metbugatda gürrüň berdirilen däldir. Näme üçin? Näme üçin? Näme gürlände men kakam ýalap bolup bilmedim. O şular ýalap gürlýärdi. Bilýärdi. Ýöne hemme ýerden tanýandyr. Hemme ýazgylar bardy. O telpegem çykarýandyrlar. Ýöne ýazan pozan zatlaryny hemmejesini çemedana e, sandykdady. Onam 25 noýabrda ýakdylar. Hmm. Hiç ýerde radioda, telewideniýede de söz berýän däldirler. Hiç ýerde. Ýazan pozanlap çykarýan däldirler. Ondan görgüli ýa owa mekdebinde mugallym bolup işlediler. Şuny agzyna urýarlar-da. Agzyna uranoklardan şeý diýerler-de. Owo. Ine biz ine Azatlyk radiýasy barada gürrüň etdiň-de, indi bunu demedeýin. Owo. Owo, ne biz gürläp ýörüs, neme edip ýörüs? Bolýar. Owo. radiýaň, žurnalistikaň öz käriň bir hem etikasy, hem hem bir ýagny jogapkär alany bardyr. Ýok. Habar dar edip durmaly, obýektiwny bolmaly. Meň öňümde-de, seň öňüňde-de, oň öňünde-de, dogasynyň hem, garşydaşynyň hem, hemmejesiniň nemesinde bir obýektiw neme, halky bilgilendirmek nemesi.

Ine edýän zatlarym aýny. Hem bet nemeleri. Betede aýnydyr. Indi şerde bir gyzykly näme geldi aýtdyňyzda. Ine şu Murat Kurbanow diýejini, soň ýene şu oppozisionerde ýören özlerini de göz hazırynakda. Şulary näçe gezek çykardylar Azatlyk radiosyna? Näçe gezek? Yo, çykarsynlar. O hiç bir gemesi ýok. Biz olardan Köşekli fantoma däl. Olaň näle işleýänini bilýär. Biziň bilýänimiz ýa bulaň bagryna çenli bilýär. O biz çykarmajagyny bilýär. Bunu ýöne bu adam bilime dalmaly däl ýöne bilip goýaýmaly. Demek ol ýöne ýa soragdan sorag çykardyň bir zat düşündirmek üçin aýdýan da. Olary ýamanlajak bolup ýa neme etjek bolup hiç hiç hiç ýalan barada gürrüň etme. Selam. Ine şulaň ýalany bilen Berdimuhamedow bilen ýalanyň arasynda näme tapawut bar diýip bir sorag çykýar-da. Ýeke mende däl, o men alak çala e, agy garany seljerýän adamda sorag çykýar-da. Onu aýryp bunu goýanda näme etgim mümkin diýýär-de. O o ýalançydan bu ýalançyya, o jahilden bu jahiliň nämesi gowy bolup biler? Hiç tapawudy ýok Sapar aga. Ana. Hiç tap. Üýtgetmeli zat başga zat. Hawa. Çoň gürrüňletmeli. Oňam gürrüňine golaýlaýan däldirler. Olaň etmeli zady öňlerindäki zadaça. Yani, yani onu bilip edýärlerini bilmän onçasyny bilemok. Maň üçin önemlem däl. Ýöne akylly başly, sowatly ýa özüne bir deger biçýän nemeli adamlar şular ýalak balaganyň içine girmän gyrada seredip dur bol. Akyl orta çykmasa, o taýda hiç zat üýtgemegi mümkin däl. Akyl bilgi. Bulaň oýnaýan oýnam şol. 30 ýyl oýnap gelýärler-de. Buňa da indi ýuwaşlyk bilen düşündirer ýaly nemes böti üçin gurulýar-da biz. Bulam aşyp geçer. Bir aşmasak galar, ýiter, ýok bolup gider. Sapar aga şurda menem öz pikirimi aýdyp geçen ýaňky azatlyk radiosy näme üçin bizeri çykarmaýar dep aýtdyk ýa. Bizeri çykarmaýan bolsa bizler dogry ýolda dogry adamlar. Belki Belki ony kesgitläp bilmeýäs, buny diňleýji, ýa halk kepitlemeli. Halk olary da nanok, bize de nanok, oňa da hak berýän, bize de nanmalylar, bize näme üçin nansyn? Ogo biz siýasat ýapýan bolsak, ogo siýasat hem ýalan bolsa, olar hem bilýän bolsa, o näme üçin bizde ynanmaly? Şoň üçin hem biz ýalan bilen jahalaty orta çykarmamyz gerek. Ogo bir garada ogo nämedigini düşüner ýaly etmeli. Aňladyp bildimmi? Umyda bilmedim. Owo. Iň başda aranmaly bir nämemiz ýalan eken. Men şuňa düşündim. O ýalan gaty erbet zatdyr. Owo. Ýa-da bizde önümçilik ýok-a. Biz näme üçin önümçilik ýok? Ýok diýýäs. Ýalan bar ýerde önümçilik bolýan däl. Pursat ötmediňiz. Türkiýede-de önümçilik bar ýalakdyr bolan ýöne beýleki döwletlere seredende önümçilik ýokdur. Ýa-da Ýewropa döwletleri bilen deňeşdirende Türkiýede önümçilik ýok. Bar bolan ýöne Türkmenistandan gowy ýöne önümçilik ýokdur. Ýa-da Türkiýäň öndürýän önümini 82 millionyna 9,5 millionlyk Şwesiýa Nir dese şonça önüm öndürýärdi. Owa, ne, ýalanyň ýok ýerinde. Ýa önümçilik bar ýerde ýalan özi öz özünden ýok bolup gidýändir. Sebäbi ýalan bilen hiç zat edip bolmaýandygyny iş edýän adamlar bilýärdi. O näde Türkiýede bir topar üç kagyzçy, ýalançy nemeler kändir, gaty kändir. Palawraçy, nemeçi. Şuňa geljek boldum. Aslynda näme üçin şu türki döwletlerde şunuň ýaly ýalan köp? Hemme musulman döwletlerde şonun alakdyr. Ony ýaňky Bilmedim, suw bilen geçýämi, ýa howadan geçýämi? Ýa diýinden geçýämi, onçadan bilemok. Ýöne dogry suwlanan ýerde, ne şwedler ýalak ýa-da finler ýalak. Hawa. Hawa. Ösüşem bar, hemme adam bolýan-da. Sapar ağa şurada jemlenimi? Bolýa, bolýa, bolýa, sag bol. Köp harizmalar, harizmalar meýli. Uzağa çekmesin. O bolýa, sag bol. Umyda käte şeýdip biz ýala garrylarym ýatlap duranyňyz üçin. Köp demiňizi aldyňyzmy? Aýtym çykarym biýin Sapar agany. Ha. Ha bolýa sag boluň, saglykda görşelik. Sizem sag boluň, ildeşler sizem sag boluň.